भाइरल भए गेलै बुढ़बा की भेल देखी तोहर धान काटि देली तोहर वीडियो देख लियो हम कहली कमाल कए लेलियै बाबा तऽ भाइरल भए गेली केना कहियो ने बौआ तोरा में ई वीडियो हमर आरो नेट पर दे आयल छै सबके मोबाइल में गेल छै कि हमरे टा ले गेलै सबके मोबाइल में छै हाँ सब मोबाइल में चले छ तू नहीं जीबे हो बाबू के देलको तोरा मोबाइल में ई हमरा मोबाइल में के देते नेट वाला दै छै आय नेट वाला नेट वाला नेट वाला देलको तोरा मोबाइल में नेट में दै छै ना हाँ तो सब मोबाइल में चल जाइ छै

कुछ कयल नहि हेतै बड़ी नीक रसलीला के दै छी बाबा गो आ तऽ करबै ने रसलीला तोरो पुत हेतै तऽ तहूँ कर सौचे दुनिया के लोग करे छै हम केलिए तऽ की भए गेलै अच्छा टिकबा नेट मे कटा देलकै ने हमर वीडियो हाँ तऽ देखबै टिकबा हमर एकटा बार सोच कर लेते की कए लेते देख लेलकै लोग तऽ की कए लेते हमर आय सौचे दुनिया के लोग वीडियो बना के दै छै से है छै अकेला बाबा वीडियो बना देलकै वायरल भए गेलै तऽ की कए लेतै टिकबा के हम देखबै ने से ओ टिकबा पुता देखिए एकटा ससरी नहि जगतै ए बुढ़वा सौसे तो लक्षण आसम की कहै छलौ की कहै छली बुढ़वा के जना टप्पू में गाय माल के चप्पा करै छलै तना करतौ अच्छा चप्पा करते ते करते हमरा चप्पा करे से ते के माय के लाल पैदा भए गेलै धरती पर जे हमरा चप्पा कहि देते से देख रही थोड़ा सा हम कनुआई छो कैसे ले कलई लगा दाब गई से वो कले ला के दाबते हमहू एने से मुँह बापबे आ कुछो कुछो गाबबे आ जखनी आ कर लके एने से डालबे ले हम तो जाए छो गिरगिटिया तोरा ध्यान न छो अरे हमरा गिरगिटिया नहीं धने जब ली ना ए हम तऽ जाइ छियौ लेकिन छोड़ा सन गुड़ गुड़ करै छौ गिरगिटिया जे धेने छौ बाबाजी तोरा हाँ सब दशा करतौ लोग सब अच्छा दाचा की करते हे हम तास मन के बासा के बुझली ना अकेला बाबा के टेंशन नहीं ले तोरर का बुझली ना दाचा करते गिरगिटिया छुपना छे जना ई जना सबके कुचाल अकेले बाबा हमा बदल के दारू न नशा चढ़ल छै तोरो दिमाग पर ओकर बाद टिकबा काबत है न ओकर टिक पकड़ के ने ठीक कर लिए त कहना ई तोरी बहनी टिकबा पुता हमरा पुत टिकबा पुता हमर एकटा बार नहीं सोझ हेते हम हुआ अकेला बाबा छे हम हम हम बाबा? वीडियो बन बाबा है तू चल ही

अखनी तू हमरा तिरी चिटिया देखबै छी तऽ देखबो तू हमर एकटा बार चोट कए लिअ आ सौंसे दुनिया मिल कऽ हमर अकेला बाबा के तोरा यदि शुभ समाचार दै लए तऽ तू हमरा एहन एहन बात सब कहै छी आ घंटा के शुभ समाचार आरो तोरी जे तू एहन देली जे की सब भेलै ओहिके बादमे तोरा कहऽ पड़तै ने हमरा की भेलै की भेल तऽ बैठ ने तब कहै छियौ ने हँ कह तऽ बाबा हाँ बाप रे बाप हम तऽ तोहर चमत्कार बुझने ने छलियो बात बुझलियै लेकिन तोरा हम सही कहै छियौ बात जे ओहि दिना जाइ छलियै ने तऽ पेड़े मोबाइल धरे आब कतका हाथमे पड़लै की भेलै नहि भेलै वएह बात कहि लियल रहियो हाँ। आ दोसर बात तू तऽ बहुत पहुँचल बाबा छी बाबा देखलियो तोरा चुकलाहा गाछीमे तू फूल फुला देलही फूल छिटलियै हमरा पूरा तैयार भए गेलै जहिना जहिना कहै छै तहिना तहिना करै छै जहिना की कहियो बात अखनियो तोरा लाबै छली साथ नहि छोड़ै छलियै हम आब तोरा जे छै साते टा नहि छोड़तो तोरा तेरहो दिनमे पढ़ेलको तऽ हमरा कहने रहियो ले बखत में तऽ कुछो लए लै छी उठा लै छी आ जब हरान करे लगै छै तऽ अकेला बाबा बाबा कोनो उपाय कर तू कोनो उपाय तुपाय नहि करबो हम वीडियो वायरल भए गेलै जो सब उपाय हरा बाप रे, समाज में लोग नहीं निक कह रहल छै हमरा ओहिना नहि नहि नीक कहतो आ नीक कहतो से आब तू जान हमर वीडियो जे प्रचार कर ली तऽ हमरा लोग नीक कहते तोरा कहलियो ने जे मोबाइल हरा गेलै केड़ियो हरा गेली मोय हमरा ककरो से लेना देना नहीं छै कोनो मतलब नहीं छै अकेला बाबा छियै हम अकेला रहे ले जाने छी जो तू नहीं करबी नहीं हमरा पुते नहीं हेत डोबा तू नहीं करबी नहीं तो ये रीस नहीं चढ़ा हमरा एरो रीस चढ़ेबे तो तू हमर की कर लेबी आ तोरा एक फूक मारबो तो तू जैसे तो फड़फड़ा लगबी है कि ना देखे तो तोरा गई तू आ फूक मार भी हमरा तोरा मालूम होना चाहिए जे वीडियो चल गए छो तोरा ऊपर हाँ है ना वो देखेला चैनल पर चढ़ल छो अखनी लाखों करोड़ों चैनल छे दुनिया में जब चढ़ जेतौ तो कौन दशा हेतौ से याद राखिए बात कुछ जो ना हेतै तो तू हमरा ना फूक मार कर तू ई करबी हाँ तो तोरा पूरा संसार में नंगा कर देबो

हम जब झाड़ा फिरे त ना के गाय ले मोबाइल लेके ना रहबी चुप चाप हम चला बाबा के ले झाड़ा फिरे ले टॉयलेट में मुतै ले जाइ छै कोनो त फटकिन कैमरा लगा दे छी आ नेट पर त डाल दे छी गवे ते ने हम तेने करे घंटा छी। तक बिना त देखते न सोचे दुनिया त हमरा ओइ में हमर दोस्त छै तोहर दोस्त ने छै तोहर बाबू के दोस्त छै ओइमे हमर बाबू के दोस्त नहीं छै हेरो तू जे जाइ छी झाड़ा फिरे ना तो तू गाड़ी नहीं खोले छी से बात हम तोहर फोटो जे खींच के ओए पकड़ दे आत तो जाइ छौ हम प्रहरी कार्यालय में कहि देबो जे एकटा कला बाबा जे छै से गाम में एहन एहन किरदानी सब करै छै और विश्वास नहीं है तो नेट पर जाकर देखू और तुरंत अरेस्ट कए गेलो एकरा थुनू आ एते गल पर डंटा दियो एते गल पर डंटा दियो ताकि आइंदा एहन काम करे ले चार दर को सोचते देखी बा हम सब चीज छोड़ के हरे राम हरे कृष्ण करे ले एलियै ये तऽ आ ओहिमे जकरा भलाइ करै छियै वएह हमरा पर जे छै एना एना करै छै हम एते बात आज तू हमरा पर गरमै छी काम तऽ तोही केने छली ने हम तऽ काम नहि केने छली उ सब हम काम कर लिया असगर में और कानून के सबूत चाहिए आ सबूत वीडियो में पर्याप्त छै तोरा कानून की वजह छोड़ दो तोरा तोरा जब डंडा तोरा बरसे तो ऊपर से लाके नीचा तब तब तू ठीक होएगी न चुपचाप जे के रही है पूरा समेट ले है ना और वीडियो सब कहे छे हम जाय छे निवेदन देबे निवेदन देला के बाद कोई ना ना बात भा जी बाबा ठीके छे रे लोग सब ना ना कह पूरा कहियो डिलीट करा दे से बात हम करा जैसे नी कहते से काट कर हरे राम हरे राम जैसे नी कहते जे काट ई काम पहले हमर कर ना आप फोन काट करबो हम कहलियो जे मतलब एना एना बात भए रहल छै ओ नहि मानतो हाँ ओ नहि मानतो हम की करबो ओ हमरो बस से बाहर के बात छै ओ हमरा बस से बाहर के बात छै अच्छा हम कोशिश कर देबो कोनो टेंशन नहीं ले हम कह दे छियै कुछो नहीं हेतै तू राखे पड़तै हमरा आ हम की करबो जे कह ने पहिले तो हमरा छोड़े नहीं चाहे छै एहिमे तो हम की करबो तू कहली जो जे जे हेतौ से से कए लिए छोड़ि दिहे आब जे छै छोड़बे ने करै छै हमरा हम पूछलियो तो कहली दुनू परानी छिए आ रहो तोरी के वीडियो में तोरा घास काटे ले निकल छलो तोरा अथी में अच्छा देखी कि कुलाल तोरा एकटा बात कह दे छू हम जान बुझ के नहीं चलिए अनजाने में भेल से गलती ओकरा सरिया सम्हारि दे ओकरा आ आइ दिन से देखी बौआ दस टाके भलाइ करै छै तऽ ककरो जे छै से बेजाइयो होइ छै नहि होइ छै से बात नहि छै जते हमरा बेजती होइके रहै ओते तऽ भए गेलियै आब तऽ घुरि कऽ नहि एतै आ हम अपना मन से तऽ नहि दिले तू ही कहै छली कर कर कर हमरा ई चाही तऽ चाही तऽ कए देलियो नहि कए देलियो आब तोरा जान पर बिकै छो नहि छोड़े के पीछा ओकर उपाय तऽ ताहि वक्त में नहीं कहना रही हमरा हमरा तऽ तू फँसा देला यऽ बेजत कए देला कतहु मुँह देखाबै लए छियै हम तऽ हमे केलियै के केलकै कहलियै तोरा मोबाइल गिर पड़लै तोरा ओहन ओ कार्य नहि ने करना चाही लोग फोटो नहि ने खींचना चाही आरो तोरी मोबाइल गिरले नीचा में कोई उठा लेलकै या ओ देख के जे छै से मतलब पासपोर्ट नहीं लगल रहे खुले रहे उ। कोई कैद नहीं हेतै आब जाइ छै ओकरा निर्मूल करे ले ने तू हमर काम कर हम तोहर काम कए देबो अच्छा ले जा जा हम तोहर काज करि देब हमर काम भए जेतै ने हँ भए जेतै तोरा विश्वास हम जा रहल छियौ तऽ हँ जा हँ हमर काम कए दिअ लेकिन अभी जब विश्वासघात करबह तऽ जानी है भगवान जानी ठीके छै हम जाइ छी जा हैया ले प्रसादी खेबऽ ले काम भए जेतै ने हँ भए जेतै ठीक छै बाप रे बाप टेंशन बाप रे बाप वाला दुनियादारी के टेंशन भेलै सब चीज छोड़ के आबि कऽ एतऽ हारमोनी लेलियै हारमोनी मतलब